Illi għalkemm għalaq il-ħamsin qed jiżbigħ!
Jekk qed tgħid għalija jien għadni l-bogħod mill-ħamsin, ġifieri. Bippu għad ma mill-ħamsin hemm qegħdin imma fik jidhru l-ħamsin. Qed nitħadded dwar Malta illi għalqet 50 sena Repubblika u dejjem tiżbigħ. Għadha ma lqithomx erba' tim oħra ma' 13 propjament. U meta talaq 50 suppost ittieħ. Deb, Eh, mela ġi nara u nħamsi għattin id-deb. Intik il-Repubblika. Għajja nitkellmu fuq il-Repubblika ta' Malta. Ija, in-nies.
Jafu fejn il-Monument tal-Indipendenza żgur, tal-Helsin ukoll, imma tar-Repubblika ta' Malta. Tafu fej qiegħed. Aħna sibna lil telespettatur tagħna u tajnieh 50 euro jekk isib il-monument ta' Repubblika. Ħadar kif
Ninsabu fil-Pjazza tal-Ħamrun u mija għandi lil Sheldon. Sheldon jilli rrit minn għandek huwa li minn hawnhekk mill-Ħamrun toħodni fejn jinsab il-Monument tar-Repubblika. Ta' fejn jinsab? M'għandix idea.
Biex inti tirbaħ din il-50 euro li għandi, ovvjament toħodni f'ħin ta' nofsija u ħin sejtu għomlok in-nies. U minn hemmhekk ħanimmarru waħdejn il-Monument tar-Repubblika. Tajjeb? Tajjeb. Għandkom idea fejn jinstab il-monument tar-Repubblika? Maskra. Ċerti li fejn jiġi l-hawn fuq, ġifieri? Triq li ġġorr minn Tlettax. Furjana. L-hawn isfel?
Dritt l-hawn isfel għarajt. Mela s'issa qalulu, wieħed li qallu qiegħed il-Marsa u l-ieħor qallu qiegħed il-Furjana. Ma nafx fejn ħa jiddeċiedi fejn ħa jmur Sheldon. Mhux il-belt, mhux ta' Sette Ġunju. Il-belt.
Minn hawnhekk, eħe. Misfelek fin-nofs fil-monitor. Naħseb jiena qiegħed x'imkien fin-nofs hawnhekk di triq. Ġifieri ħa nibdew minn hawn ħalli naraw kollox. Jien naħseb da jiġi ta' palma tal-bajta remmek. Dajsa u monument, ġifieri naħseb hawn jiġi ta' triq Diċembru 13. Dik it-triq, it-triq it-tajba suppost, le? X'qaluli n-nies? X'qalulek fuq il-monument?
X'hemm fuq il-monument? Mhux dgħajsa?
Dgħajsa u x'iktar?
U palma, eja, u palma tal-bajt, ara. Mela allura?
Fejn qegħdin? X'jiġri fejn qegħdin? Il-monument tar-Repubblika. Ma se, dakku.
Imnalla, ma ħadniex il-furjana. Imnalla, vera. Mela din tiegħek?
Thank you ħafna. All right. Għedtlek kellha ismi fuq ili. U minn ħdejn il-Monument tar-Repubblika lura fl-istudio.
Ejja, forsi il-monument mhux l-iktar ħaġa straightforward, tajjeb. Li għax jadna għam fil-ġemp.
Mux, immeja. Imma id-data kulħadd jaf. Taħseb?
100%.
Imma aħna biex inkunu ċerti batna l sur Anċilleri l-għallim mitikuluż tagħna u batniħ eh, jistaqsil in-nies jekk u ma tridx taħra minn miegħu wara tlaqna.
U minn qiegħ il-ħamrum bid-diski tal-milit fis-sfond jiena s-sur Anċilleri ġejtaw biex niskopri kemm jafu n-nies dwar ir-Repubblika. għaliex id-dmir tiegħi bħala għalliem huwa li dejjem inwassal dak li huwa sewwa. Inti taf meta huwa Jum ir-Repubblika? Give me your hand. Pastasa. 13 ta' Diċembru. Mollem. L-insejk bħalissa. Pastas.
13 ta' Diċembru. Brava, ejalaw, ejalaw ħantik star lilek. Tiftakar għar-Repubblika? Ejwa.
Brava, si ejja law ħantik star. Taf kemm hawn nies li ma jafux? U l-ewwel President tiftakru? Tieni dak, kważi. Serentni? Brava! Fil-31?
Dik il-ħersin. Pastas, 13 December, ftakara. 13 ta' December. Brava, waħħallek star. Ek. Proset, fejn kont int dakinhar? Ma niftakarx, ta.
Mela f'liema annu, ta' liema annu int? Jiena ta' sixty nine, hi. O le, kont għadek żgħira, ja, kont għadek fjur, eh? Xi tlettax li diġà.
Bra, ejja kont ikstar! Hekk, bravu. L-ewwel President kien? Sir? Sir Anthony Mamo. Da, good boy, hekk għadha kien qod nagħlmu jien, u veru, eh? Impetuta.
Tararak, bravo! U ekku issa skoprejt illi ħafna nies jafu dwar ir-Repubblika però baqa' ħafna li jridu jistudjaw. Sad-darba li jmiss, għal-lezzjoni li jmiss, is-Sur Anċilleri minn Hamrun.
Prosit u mit-tim ta' shooter irridu nawguraw ukoll il-festa tajba lil Bormliżi kollha. Jafsiktu għax. Għasib li jarawna bir-repeat. Imma ismawni biex nalqu dal-kapitlu tar-Repubblika minna ħaġa ħelwa. Mela, da meta ħarġu bl-ewwel arma tar-Repubblika, kienet ikkummissjonata, jiġifieri n-nies riedu jibagħtu. Kompetizzjoni. Issa kompetizzjoni jpinġuha u aħna għamilna l-istess ħaġa, qbadna ftit tfal tal-lum u ġegħelniehom ipinġulna l-arma tar-Repubblika. Aħna niltaqgħu għada.
Saluti, saluti. Fejn ġejt?
Id-dar. Malta. L-ilma, il-pajp, għax nżammu ma' Malta. Viva Malta! Il-tajsa, il-knisja, il-ħut, fjuri, il-nies u l-dar u l-siġra għal Malta.